mam Gilles a mam Pit, dës Kéier just mam Gilles. An ech hunn awer dës Kéier ganz erfreelege Gaascht dobäi, de Kevin Mischy vu Serpent Bite, Gittarist vu Serpent Bite. An jo, wëllkomm a mengem Domaine, géing ech soen. Moien, moien, merci fir dass ech ka kommen he an jo. An elo si mer geduet, also fir déi Leit dobausse déi Serpent Bite net kennen, géing ech emol einfach emol esou grad eraus soen, Serpent Bite ass am Fong genau dat wat, Heavy Metal beschreift kee Schnickschnack ronderëm. Ech meng, mir schwätzen ëmmer ganz vill vu Genren bei Kaméidi, mee dat ass Heavy Metal.
Punkt. Dat ass Heavy Metal.
Déi aner bezeechent als Thrash Metal mat Heavy Metal. Jo, kann een am grousse Gesamtpaket soen, dass et Heavy Metal ass, well mir hunn awer och vill Influenze vu lénks a riets, dat heescht vun Doom Metal, klasseschen Heavy Metal, Thrash Metal, och progressive Metal. A wa mer willten, géife mer och méi laang Songs schreiwen, vun 20 Minutten, mee fir alles. Dat ass schéin, dat muss en. Mee mir halen se esou kuerz, kuerz a knackeg. Jo, et ass och ustrengend. Zemoos wann s de, ech mengen Dir sidd jo och eng wou elo awer zimlech vill live um Tour sidd an esou an do kënns, also haut, den Dag wou d'Episod erauskënnt ass en zwar net, mee den Dag selwer wou mer en grad ophuelen, de Kevin gesäit nach e bësse midd aus vun der Nuecht virdrun, 13 Januar war nämlech e Concert mat Luxify mengen ech, mat dobäi. Luxify, yes.
Luxify a ween nach?
War nach een dobäi? Nee, mä war just.
Dann hat ech awer falsch gelies. Ok, sorry. Zwou Bands, zwou Bands.
Guer kee Problem. Ech säit nach e bësse matgeholl aus de Witz. Ja, dofir, gëschter ass et. Bësse spéit.
Bësse spéit ginn, richteg, ja. Mä dat gehéiert dozou. Richteg, ja.
Bësse Sacrificer muss ee jo awer scho maachen. Absolut, absolut.
Jo, an, jo, éischtens emol wollt ech emol wësse vun dir, ech mengen, du bass jo awer elo schonn eng gewëssen Zäitchen als. Serpent Bite Matglied dobäi. Wou kënnt da bei dir elo déi Passioun oder du bass jo selwer de Gittarist och schei säit virdrun, géing ech soen. Ähm, wou oder wat huet dech dozou motivéiert, äh, fir Gitt spillen?
Fir Gitter ze spillen. Also d'Geschicht ass déi, ganz am Ufank hunn ech Trompett gespillt. Ah, okay.
Ja, ech hunn Trompett gespillt an äh, voilà, ech hunn dat zwee, dräi Joer gemeet. An do huet d'Passioun schonn ugefaangen, fir iwwerhaapt Musek ze maachen. An dann huet mäi Brudder sech eng Kéier eng elektresch Gittar kaf an och eng akustesch Gittar. An hien ass dann an der Mëttesstonn schonn an de Lycée gaangen, do war ech nach an der Primärschoul. Jo, an hunn ech an der Mëttesstonn ëmmer d'Gittar geklaut. Dunn hunn ech dann bei mär an der Kummer geklimpert a sou ass déi Passioun iergendwéi komm. Och haaptsächlech duerch mäi Brudder, soen ech elo, well deen huet mer ganz vill gewisen, AC/DC, Alice Cooper, Slipknot, Six Feet Under a sou weider a sou fort. Jo, jo, do ginn der jo genuch, gell. Dofir. An jo, däi Brudder spillt jo och A Serpent Bite. Ech mengen, dat ass jo dann Hand an Hand gaangen. Ja, richteg, jo. An am Fong äre Projet, kann ee scho sou einfach soen, ne? Kann ee scho sou soen, jo. Obwuel, jo, wéi gesot, am Ufank war mer nach eng aner Besetzung, dat heescht, mäi Brudder, ech. den Marcel an nach mein Cousin den David okay. David Michi hat am Ufang ja et war Familienbetrieb am Ufang ja wirklich me okay. voilà de war 2015 äh, voilà war mir eben de Besetzung an Donos den Kevin Steie vorbeikommen mhm. den David voll dohalen ja. kann ich verstehen ich mein halt so geht den halt verschiedener Wege gell ja das richtig. passiert gell mhm. nee, cool ich fand das, das gesagt, denn, ähm, Du war bass d'Gitar an der Mëttesstonn klaue gaangen. Du kann ech mech selwer och gëtt bei mir eng Moatéich. Mäi Papp huet am Fong och ech hun mäi Papp ëmmer gesi Gitar spille vu klengem un. An ech weess net, wat fir engem Alter datt dat bei dir ugefaangen huet. Bei mir sou 14, 15 oder esou. Jo, bei mär och ëm deen Dréi, jo, richteg, jo. Wou d'Interesse op eemol do war.
An ech awer net getraut ze froen, däerf ech mol kuerz ausléinen, gell. An da bass de sou zu de Mopse gaangen an e bësse geklimpert. Richteg, well affer de Reiz ze grouss war. Voilà, dann hues de se affer geholl an dann Saachen ausprobéiert an dono. Do wars de eben dran, jo. Du wolls ëmmer méi Saache kucken. Jo, an ech menge wann s da bis d'Blutt geleckt hues, virun allem vun deene Bands, déi s du grad genannt hues, da kënnt déi grouss Klassiker, Metallica, alles, dat kënnt alles no, Slayer, an dann ass et am Fong scho gelaf.
Da kanns de als Metalhead bezeechne, gell? Jo, mat 16 och ganz vill Kiss gelauschtert. Dat ass och eng Band, wou e bëssen a Vergiessenheet geréit, meng ech, awer och wichteg ass fir de Genre u sech. Absolut ha och ganz vill opgebaut äh, och eben man ma Maquillage wie wie se verkleet waren schwege fir die Zeit waren Lei och bëssen so schockéiert iwwerhaupt fir se staat ja. also sinn staat och getraut awer och all Respekt dat se och beim Alice Cooper giwech so och ugefagen ja. an den Arthur King. Brown den hat dat jo och ja, King Diamond doch zum Deel ja King ja. Diamond bisschen spéit kom ja, och äh, mega Fan vu King Diamond ja, mega King Diamond, High Screams du kënnt mensch ginn.

ënnert anerem um Metal Battle ugemellt, ja, genau. fir ze kucken, bis wouhin da ka Serpent Bite goen. An dat ass da awer schonn e Schrëtt, wéi mer grad virun am Auto och e mhm. bësse rieds haten. Esou, wat motivéiert dech dozou als Newcomer-Bands einfach ze Ech man mat ass mir scheiß egal wie eng Chance stinn a ween mach mat mecht. Also dat se esou eng aner Band, déi hat äh, kurzfristeg ofgesot. Okay. Da si mir eben äh, gefrot ginn, op Mer willte matmaachen, hu mer gesot let's go, let's do it. Yeah. Voilà, an ech äh, mengen duerch de Metal Battle muss so si mer all vill méi sécher nach ginn. Dat heescht äh, huet de gesinn de ganze Professionalisme lengs a riets, wéi dat ofleeft. Ech meng dat hues äh, féier all bësse méi sécher gemet och op der Bühn. Ja wahrscheinlich och dann ëmsou méi motivéiert so, okay mir kënnen dat richtig ja. an vun do baut der aus. Also, muss ich och soen, well dat läscht Lied wat Jolo äh, am Dezember rauskommers. Ja.

vun deenen Evenementer vum Metal Battle agefluss, vläit och déi Bands, wou der do äh, begéint hutt an mat de Leit natierlech geschwat huet. Ich mein, Rockhal ass, äh, ass net näischt, gell? Ja, ja. Mir prouwen och selwer do dofir. Ja. An dat huet ass och vill Brut. Mer haten ëmmer zu Keel geprouft, eben an engem, Ja. an enger aler Stuff, soe mer mol. Jo, Do hu mer so äh, fänks du un, Matrassen gell? op, op d'Mauere gemeet, a mee do konnt mer net esou opdréinen, wéi mer lo ebe sinn, sondern Rockhal, do ka mer wierklech opdréinen, d'Stëmmen, héiere mer alles eraus. Ah, dat kënne mer, esou wäit kënne mer goen. Ja, du hues méi Kontroll iwwert de Sall an dann och deementspriechend herno iwwert de Publikum, ne? Genau, an och mat der Akustik eben, da kënnt net all fënnef Minutten den Noper klappen, Hei kënnt der e bësse méi Piano, ha, Jungs. Ja, ja, ja, ja, ech mengen, dee Problem kenne mer alleguerten, déi wou iergendwann eng Kéier an enger Band gespillt hunn oder probéiert hunn, e Proufzal un d'Goen ze kréien. Dat ass ëmmer, dat ass ëmmer déi selwecht Diskussioune, gell? Dat ass dat. An am Endeffekt muss dat awer net méi lues an iergendwou sti Flicke virun der Dier, ne? Dat ass jo e bësse bekannt. Mee wat elo de Gittartoun vun der leschter Single ugeet, Blood Drops, ech hunn och eng aner Gittar an e ganz anere Set elo, e ganz anert Pedalboard, wou ech elo benotze vum Sound her. Mir hunn och aner Amps probéiert, fir dat awer dem Stil nach besser unzepassen. Dat heescht, d'Texdrum ass fort? Wéi? D'Texdrum ass fort, oder wéi? Nee, d'Texdrum, dat ass jo déi nei Gittar. Ah, pardon, ech hat gemengt, dat wär, well ech hat awer scho vill Fotoe elo gesinn. Äh, wo die drop war okay nee, dann ja, dat, ja, okay. das die die neits die, äh, okay. zweet fra voilà, so oh, oh, geféierlech geféierlech an den eis wo de schei begeet nee das ech verstehen ich mengen der selber halt wo henken äh, ja. nee cool nee das aber das aber cool wann ich kann auch dann von so evenementer auch ausbauen mhm. auch dann den gear dementsprechend upasst das und so gewissene budget gell ja, sie herrlich gell ja, ja. an ähm, Wéi wéi schätzt du dann d'Chancen an, net elo eleng fir Serpent Bite, natierlech géing ech Iech absolut wënschen, et ginn net vill professionell Musiker, déi wierklech kënne vun der Musik liewen zu Lëtzebuerg, mä wéi gesäis du et generell fir den Heavy Metal? De Heavy Metal huet vläit fir eis e feste Fouss, well mir domat grouss gi sinn a mir wëssen, datt datt eng Zeen do an datt vill Potenzial do, mä. Kanns de der virstellen, dass iergendwann eng Kéier eng eng wierklech esou eng eng eng Band oder méi Bands et fäerdeg bréngen dovun ze liewen zu Lëtzebuerg? Ech géif emol esou soen, vill maachen et och fir d'Pläséier a fir déi ganz Metal-Zeen. Ganz vill Metal-Bands hunn déi Zeen och um Liewe behalen, soen ech. Do kann een der och puer nennen, ech soen elo wéi och Loss in Pain an esou weider esou fort gell. Ech soen déi hunn dat e bëssen och geprägt deemools. Also déi Zäit hu mäi och ugefaange mat menger éischter Band Equalisator. Mee ech muss soen hautzedaags ass et awer elo et ass méi ugesinn géif ech soen de Metal och duerch de ganz Social Media gëtt dat e bësse méi. Wéi soll ech soen, et ass e bësse méi verbreet, dat Ganzt. Jo. D'Leit sinn e bësse méi um Courant, wat lénks a riets leeft. Dat ass richteg.
Et ass vläicht méi einfach fir, fir elo Bands wéi Iech oder fir Promoters wéi zum Beispill Attitude Music oder esou, fir d'Wuert no baussen ze bréngen, hei mir, bei eis gëtt et. Richteg, jo. Hate mir jo virdrun net, wéi mer och virdrun am Auto riets haten. Voilà, et ass wéi eeben och Är Sendung, soen ech elo, Där hält dat och ganz am Liewen, Earthbound Kollektiv, an dann hues de, wéi s de soss, schonn Attitude Music. Wéi gesot, déi steieren dat och ganz do bäi, fir eben déi ganz Metal-Zeen um Liewen ze halen. Ja. Muss ech wierklech soen.
Ech fannen, ech fannen dat och iergendwou, also natierlech fannen ech et wichteg, ech menge soss géing et d'Kaméidi souwisou net ginn, mä mir hunn dat aus deem Grond deemools ugefaangen. Ja. An ech ka mer et och, éierlech gesot, net virstellen, wann ech elo 10 oder 15 Joer no hanne gekuckt hätt, Ech hätt, ech wéisst net, wéi ech et gemeet hätt, esou eppes. Dat wär jo bal, ech wëll net soen onméiglech gewiescht, mä wou, wou baus de op? Du hues keng Plattform an wär Social Media net esou grouss wéi dat, wat et haut ass, dann ass et schonn eng aner Saach, gell? Deemools war et ebe sou, Hey, déi Defdump spillt an der Rockhal. Ja, ja, richtig. Oder Eternal Tango.
Wow, hues keng Loscht matzegoen? Voilà, an dofir.
Du hues awer och ëmsou méi verpasst.
Richtig, ja. Also, ah, ich wusste das nicht. Ja, voilà, voilà.
Das ist genau das. Und da hast du noch, ich meine, an, an deiner Jugend, wo du so ufangs 20 oder, oder knapps aus dem Lycée warst, dann hast du noch ein bisschen mehr Zeit wie lo, gell? Ja, richtig. Ne, das kommt natürlich auch dabei.
Richtig, richtig. Und du hast du zwei Stück genannt. Ich meine, das sind auch meine State Bands, mit denen wir die Lützeburgische Szene entdeckt haben. Absolut. Da muss ich da recht geben, ne?
Die mhm. zwei. Ja, auch Exit Ferries auch noch. Kann ja, Exit Ferries.
So Last Friday.

dass mäer dann natierlech och hei bei Kaméidi och Leit erakréien, déi éischtens emol Interesse un eis weisen an dass e bësse vice versa. Ech menge mir, mir wëllen, mir wëlle Saache liwweren, mir wëllen äh, äh, Concerten verbreeden, d'News verbreeden, dass hei do leeft eppes an äh, dass fir de Pit wéini gesot huet, ech weess, wat du dovun häls, äh, de Pit huet eis wéini als mir si scho bal Influencer ginn. No mir vu Kaméidi. An am Ufang gutt mer dat, ah nee, dass, ah, dat ass esou en TikTok-Begrëff. An Onrecht huet en net, ne? Influencer schonn, iergendwéi schonn. Ech mengen och mat de Stories, do gesäit een och Saachen, wou ee seet, ah dat ass cool. Wou een och kann vläit duerch déi Musek iergendwéi influenced ginn, soen,
dat ass esou wéi ech dat elo géif ophuelen. Natierlech, ech sinn och vläit e Boomer an där Hinsicht, datt mer dee Begrëff einfach net esou wierklech passt. Mee, mee jo, mir influenzéieren natierlech och Leit, fir an deem Fall dann och Serpentbite ze lauschteren. An wat steet an um Programm fir 2023 lo fir Serpent Bite? Kanns du eis do e bëssen Geheimnisser enthüllen? Jo, also mir bréngen dëst Joer eist Album eraus. Nice. Och schonn den offiziellen Titel, dee kann ech och schonn erausginn. Oh, oh, oh, oh, oppassen, Jongen. Deen heescht, et gëtt, d'heescht Army of Darkness. Schéinen Titel. Dat ass eng Inspiratioun um sech och vun Evil Dead, well mir si mega Horrorfans.
Okay.
An dat huet och e bëssen e klengen Zesummenhang domat. Also esou en, kann ee soen, e Konzeptalbum eventuell? Gëtt, ech soen net all Lidd gëtt e Konzeptalbum. Et ass e bësse vun allem do, géif ech soen. Et ass e bësse vun allem do, dass et och net langweileg gëtt. Also Dat kléngt kee Lidd wéi dat anert sou nom Album. Dat eent ass méi sou, et ass souguer e bësse méi Beastie Boys Lidd drop, wou mer wollte probéieren, ok, e bësse méi mat Rage Against Machine, voilà, e bësse sou testen, nei Richtunge probéieren, awer ëmmer sou an där Richtung halt eben. Dat fannen ech, dat passt och iergendwéi bei Iech, wéi gesot, wann een elo d'Evolutioun kuckt. Ähm, Erst gëtt et lo säit 2015. 2015, dann 8 Joer. Okay, dat ass jo dann lo eréischt Ären éischten Album. Soe mer sou, Dir hat 8 Joer Zäit fir iech e bëssen ze fannen, mhm. indirekt a vläit äh, dann awer och so eng eng roude Fuedem festzeleen, dat do wëlle mer maachen. Mhm. Mit Dir schéngt Iech dann awer och net äh, ze schummen oder ze schéngen enzwech aneschters luussen ze goen, fir Inf Influenzen ze, ze sichen. Dat fand ech cool, dat fand ech e coole Schratt. Ech sinn ech gespaant drop. Och eng Haap déi un d'Fluenz ass Suicidal Tendencies natierlech. Ok, ja ok.
Esou 80s Hardcore Punk Rock besoen well och Biohazard. Ja, ja ok, ja. Esou Saachen, Metallica souwisou, dat ass souwisou eng Hetfield, dat ass eng Maschinn. Ja, ja Hetfield ass den Downpicker Nummer eent, gell. Ja. So dat souwisou, heen an Tony Iommi sin meng Haapt Influenzen okay. géif ech mol soen, vun Black Sabbath och. Das ass awer och e bëssen de Kontrast do muss ech soen. Ja, ja. Ech hat awer elo, also déi, déi meescht mat den, mat deenen ech elo schwätzen, wann se Hetfield soen, kënnt am Agen engem nächsten Otemzuch oder Metallica, Slayer oder Metallica, Megadeth. An dat do fand ech e coolen Aspekt, well den Tony Iommi gëtt awer gäre vergiess, muss Ja. ech scho soen, gell. Gëtt Einfach- ëmmer Black Sabbath gesot, Ozzy natierlech, Ja. Haaptmann, äh, Ja, ja, kloer.
richtig.
Mä jo, den Tony Iommi huet huet béis Saache fir seng Zäit gemeet, gell? Richteg, affer heavy riffs, voll an d'Gesiit, mä mat enger Gittar, wat een esou ka fäerdeg bréngen. An dat ass och wierklech eng eng Influenz op méi, also wéi ech de Sound huelen.
Richteg, jo.
Mat enger Gittar esou fetten Tounskréi, wéi et nëmme geet.

Da bass de am Fong schon direkt verkaf. Ja richteg, wéi och Into the Void an. Ja, ja, ja, ja, ja.
Dat si sou heavy Riffs wou ech denken, wow, ok, fir déi Zäit ass dat mega, mega gutt. Ja, dat stëmmt.
Wéi gings de dann éischter, lo wa mer bei Black Sabbath sinn, ass da och natierlech eng perséinlech Point de Vue, éischter Ozzy oder éischter Dio? Flott déi Fro kënnt. Jo, keng Anung, eng mee. Also ech fannen esou de Ronnie James, James Dio ass esou och eng. Legend ja, eng Legend ass eng eng super Stëmm ja, so, ja. huet bei Rainbow gesongen ja. und, äh, voilà, och se se soloprojet das och das rem eng ganz aner Welt so gëtt den den Osi Black Sarah gëtt den den Dio Black Sabbath voilà. Ech hun se so déi zwee gär okay. das wirklich äh, Voilà, mech, ja, das, das, das ech so den, den, äh, den Black Sabbath mam, mam Dio, dat ass méi so rich Heavy Metal, géif ech soen, awer den mam Ozzy, dat ass nach esou bëssen, géif ech soen, Psychedelic Doom, yeah. Hard Rock, Metal, Ufanksphase esou. Yeah, yeah, yeah. Esou géif ech dat éischter beschreiwen, mee mam, wéi wann een Heaven and Hell elo mam, mam Dio lauschtert, ass scho wierklech Heavy Metal esou. Also. Yeah, ja, dat ass richteg.
Dat ass vläicht, bon, dass natierlech ass seng Stëmm, wou do den Ënnerscheed mécht an ech denken, dass zu där Zäit hu si och hir Lidder accordingly op de Ronnie James Dio geschriwwen, jo.
Geschriwwen, jo. Ja, genau. Si haten och aner Méiglechkeeten. Ech hat och eng ka puer Saachen driwwer gelies. Si haten och aner Méiglechkeeten, d'Stécker anescht ze schreiwen duerch heen, duerch seng Vocal Range an esou. Ja, ja, ja. Jo, se hate jo och ee Moment, ech weess zwar elo net méi, wéi de Sänger heescht, mee déi Périod gëtt gär ignoréiert, Äh, Tony Martin. Also, das war Tony Martin, ja. ja, ja. Der war, das war Lusch, ja. was du gemeint hast.
Ja. Musik war gut, mehr, das, das, war, das war definitiv kein Black Sabbath mehr. Ja. Mehr bon.
Ja, das, das war, war das, das, wie gesagt, immer ein Pferd de Goût, ja. das zum Schluss. Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, äh, wenn ihr natürlich bei den Größten bleibt, was, was, was könnt ihr nach das Jahr, wo ich persönlich ein bisschen. Virwëtzeg sinn, well, an et wollt ech och deng Meenung dozou wëssen, wat s de mengs, wéi Metallica kënnt jo och elo erëm, gell?
Oh yes! An
Lux Lux Aeterna kléngt besser wéi dat, wat se virdru gemeet hunn, soen ech elo emol esou vu mengem Gefill hier. A vun deem, wat Hardwired to Self-Destruct bruet huet, war ech e bëssen ok. Dat ass näischt, wat ech mer elo net erwaart hu vu Metallica. Dat hei kléngt awer erfrëschend erëm Aal? Ja, so.
ech géif soen, ass e bësse Kill 'Em All déi Zäit, yeah. e bëssen uh, Hit the Lights, dat ass e bësse schon, ja.
Seek and Destroy, dat huet bësse sou den, den, den Charme, géif ech soen, rëm sou back to the roots. Mee ech muss soen, bei Metallica war ech zwar lo ni sou richteg enttäuscht, déi meescht soen och ëmmer Sandango oder hei an do, Load for Load, si lo sou schlecht. Boah, ech soen, ech fand, ech fand gutt, dass se och mol aner Richtungen e bësse probéiert hu fir Fir Affer ze testen. So, et geet ëmmer déi Hater, Saint Anger, ok, mee ech fannen dat geet awer och gutt virun, och wéi Hot White de Selfsdestruct. Ech hunn, mär perséinlech gefält et, mee wéi s de sees, dat ass et jidderéieme senges. Mee ech hunn et gutt fonnt. Och den Opener war als Affer kuerz a knackeg a voll an d'Gesiit. Vum Saint Anger mengs de elo? Nee, nee, vun Hot White de Selfsdestruct. Ah, jo, ok.
Ja, war ech, ech wees dass mir lo schon hei oft um Channel mir hat jo och eng eng Episod äh, wo mer bëssen probéiert hunn Metallica opzedecken an wat se fläit ech well so falsch gemerkt mir wo se fläit ja hanesch dass iwwerluet hunn wéi verschidden aner Band man dat dat gesäis da wo an ihrer Karriär an äh, Ech perséinlech ginn der Recht. Ech hunn Load a Reload war vläit eng bëssi méi eng lusch Phas vun hinnen, mee et sinn awer net elo vill manner schlecht Lidder drop. Wat mech perséinlech bei des, wa mer scho vu Saint Anger schwätzen, bëssen bëssen erféiert huet, dat war dass dass d'Produktioun net esou, net onbedéngt vun der Snare, ech weess jiddweree klotzt iwwer d'Snare Drum, ëmmer déi Snare Drum gell, mee. D'Lidder u sech si zolidd, lyresch gesinn, wat se geschriwwen hunn, ass déck gutt. Just ech hunn d'Gefill, datt se do e bëssen ze schnell, a mir mussen dat do elo schnell fäerdeg maachen, also schnell, schnell un d'Leit, well se waarde schonn ze laang. A ech froe mech, ob se, wa se e bëssen méi Zäit dra gestach hätten, ob et vläicht besser gi wär. Mee bon, dat wäerte mer ni, wäerte mer ni gewuer ginn. Jo, wéi soll ech soen, et erënnert mech och e bësse Stoner Rock, géif ech soen. Sou e bëssen, jo, verschidde Lidder schonn, e bësse wéi Kyuss an.
Verschiddenes schonn. Ech muss och soen, well Nineties, do ass de Metal jo erofgaangen, do ass de Grunge méi zum Virdergrond komm. An dofir mengen ech och, hu se e puer aner Saache wollte probéieren, fir einfach sech och kënnen unzepassen där ganz Musekzeen. Ech gleef, dat hunn och ganz vill Artisten och probéiert. Dës, dat ass e coolen Aspekt, datt s de dat elo sees, well mir haten och e bëssen an der History of Heavy Metal an wéini ass wat fir eng Well komm an wat d'Regent sech wou développéiert huet. An effektiv, mir hunn iwwerall dat selwecht och gelies, wéi s de och grad gesot hues, de Grunge wär Schold, dass de Metal e bëssen eng hannert de Kapp krut an dass verschidde Saachen einfach guer net méi d'Méiglechkeet hate sech ze weisen, wéi dann och Metallica zum Deel oder dass sech. iergendwou an Norwegen eng Black Metal, éischt Black Metal Well gebilt huet, fir deem ganze Populë an deem ganze Mainstream do wierklech de Réck ze dréinen an ze soen, nee, ech soen engersäits de Grunge ass vläit Schold, datt villes ofgeholl huet, mä ech mengen, hätte mer de Grunge net gehat, da hätte mer haut net esou vill Auswiel u Genren an u Bands, wou mer hunn. Jo, jo, dat ass wouer.
Och sou sou Black Metal, ech sinn och e mega Black Metal Fan. Dat ass ëmmer gutt.
Dark Throne an.
Dark Throne, jo. Voilà, esou weider esou fort.
Och eng nei, wou ech mega gutt fannen, ass Tribulation. Ech weess net, ob dat dat e Begrëff ass. Ech hat se deemools eng Kéier live gesinn. Se waren och zu Lëtzebuerg als Virband. Ech weess net méi vu weem. Vu Ghost.
Nee, et war net Ghost. Et war nach eppes aneschters. Ech hat se Virband vu Ghost gesinn. Okay. Passt awer och. Ech mengen, déi zwee ginn awer iergendwéi Hand an Hand an deem, wat se maachen. Just, datt deen ee e bësse méi en harsche Gesang huet, liicht, an déi aner guer net. Ja, ja, richtig. Ja.
Äh, Go- Ghost ass och zum Beispiel eng Band, wo ech irgendwo interessant fannen, well se Mhm. äh, vu- vun der Optik hier ging se se net als dat aschätzen, wat se man. Ech fand grad gut, dass er Ja. ja. bësse so ech sinn och mega Ghost Fan sowieso äh, okay. Okay. schon all Albumen an noch äh, mega Geek mä Meedch lauscher doch äh, Ghost mä doheem Ah, das dann ist danz mal wichtig. drop. Du huet so den 80s Touch an ech fand dat affer cool, si brénge erëm bëssen den Alice Cooper Style, de Kiss dengen en yeah, yeah, yeah. rëm zum Vidergrond. Muss jo net ëmmer heavy klengen, fir yeah. dass et cool ass. Das ist liicht glamig och. De, ja. de Glam Metal ass e bësse mat dra gehaucht. Ech fan ech fan schon cool. top ja, och Whitesnake dat erënnert de Peiz e bëssen déi Saache so. yeah. Dofir dat feelt fan ech och bëssen an haier an eiser so Metal zeen. Kann e jo awer nach als Metal. Mengst och zu Lëtzebuerg mengst du? Zeechnen.
Wie merkst du das? Äh naja, ich soll mal, wir hatten, wir hatten auch ein Kind darüber geschwärzt, dass äh, wir vermissen nicht, dass, gibt, gibt man aktuell kein Metalband, aber dann, wann, wann sie nur lauschtert, dann soll sie sich wann ich melden, die auf Plätzeburg singt. Das war zum Beispiel ein Aspekt, wo alles aufgefallen ist. Äh, mais, et, et, et gibt einen Strang von Genre, wo sich durch Plätzeburg allein schon zieht, und das ist Melodic Death.

Ja, dat ass dann och irgendwo bëssen, denken ech, schwéier fir déi Leit, déi wëllen vläicht eng Zort Heavy, Heavy Metal maachen, esou wéi Ghost et mécht oder esou. Also ech géing mech driwwer freeën, wann, wann mer e bëssen Diversitéit hei zu Lëtzebuerg nach géingen an den nächste Jore bäikréien. Mhm, mhm. Na, absolut, do, absolut.
Do misst een drop opbauen. Dat ass och, äh, wat d'Leit scho kenne vu fréier, wann een dat erëm esou bësse rëm. Dat ass och fir, ech soen elo, äh, Net fir iergwéi fir ee Genre elo hei erof ze maachen oder esou, mee et ass och méi fir déi grouss Mass, géif ech soen. Natierlech, natierlech. Wann ee esou kuckt, deen, deen Eighties Glam Rock, deen Eighties Metal, dat ass e bëssche fir déi grouss Mass. Fir wann een och elo Poison séngt am Auto, kann ee mat der ganzer Famill de ganzen Text matsangen, weess de. Dat, dat ass et einfach. Ech denken, dass, dass de, de cleane Gesang an, an, am Heavy, am rengen Heavy Metal oder dann an deem. An den Glam oder Thrash Metal huet e bëssen un u Valeur verluer. Mhm. Gëtt äh, an d'Medien noch international sinn mëttlerweile iwwerlueden. An okay, ech lausche an doch gell, so wies du wahrscheinlich och. Äh, ech lausche noch vun alles. Äh, gell, Black Metal, Deathcore, méi äh, dat schon mhm. Gefill, dass et net genug Ofwieslung gëtt a wann, dann dinn ech mech och schwéiere ze fannen. Ech mengen dat ass zu Lëtzebuerg och iergendwou net net vill aneschters. Jo ech sot kënnt awer e bëssen bësse sou erëm kënnt erëm bëssen Trash Metal erëm. Dat fann ech zwar mega cool wierklech, datt erëm Trash Metal, deen alen Hardcore erëmkënnt. Dat fann ech zwar cool, datt do schonn emol e bëssen Diversitéit dran ass. Dat fann ech mega. Dann huet een bëss vun all Genren an dann ass fir jiddereen eppes dobäi. Wann ee seet, hei, ok, cool, dat do, dorobber hunn ech Bock, dat wëll ech lauschteren goen, oder, nee, ech hu léiwer Bock op Oldschool Hardcore. Voilà, voilà, dat ass et. Jo, dat ass net falsch.
Ech mengen, mir haten rezent en Interview och mat, mam David vu Blanket Hill. Yes. An dat war och esou fir mech rëm perséinlech bëssen eng Revelatioun, well fir mech war den Hardcore net onbedéngt dout, mä ech sinn et ni siche gaang, well Mat, mat Saachen wéi Agnostic Front oder esou Saachen. Jo, Madball, voilà. Voilà, Madball, déi, déi grouss Klassiker, mhm. okay. Mhm. Dono gëtt net, net gëtt näischt méi méi. Wisou soll ech eppes anesches sichen? Et wäert net méi esou gutt klénge wéi dat. Ja. An wat si awer zum Beispiel maachen, ass, ass rëm, ass rëm genau dat. Ja. Dat, dat, dat erstaunt mech dann ëmmer rëm sou, wéi kann ech dat verpassen? An Do fannen ech dann och iergendwou bëssen, net schued, mee ok, Lëtzebuerger, mir wëssen all wéi Lëtzebuerger Medie funktionéieren, gell? An leider musse mer eis Reklamme selwer maachen, zum Deel, gell, fir datt et funktionéiert, gell? Ja, ja. An. Mee dat Wichtegst ass awer, muss een einfach zesummenhalen. Dat ass, fannen ech, e groussen Aspekt hei a Lëtzebuerg, well et scho esou schwéier ass fir jiddereen. Do muss een sech einfach d'Hand. d'Hand huelen an soen hei mer mussen dee Wee zesumme goen, well ech mengen dat ass, ech mengen dofir bass de jo och haut hei, ënner anerem, genau, genau, jo, jo, ech mengen eis geet et natierlech drëms fir esou vill wéi méiglech Lëtzebuerger Bands an mir wäerten der och nach e ganz Koup dëst Joer hunn mat esou Situatiounen wéi dat heiten à jour ze bréngen un d'Leit dobaussen déi nolauschteren an dann och eben dass dass net nëmme Serpent Bite, well okay mir wënsche Serpent Bite alles Guddes, mee et ka jo och duerch den. duerch d'Influenz vu Serpent Bite kann jo nach eppes anesches entstoen, ne? Mhm. Und dat, dat, dat ass eben, meng ech, dat, dat Interessant, wa se mech ganz ofkapsele vun dem Ganzen, wéi s du schon gesot hast, dem ganzen Hating an den, Ja. den Musical Mobbing, oh ne, dat ass gënnt méi Genre, ah, ech hunn guer kee Bock do drop, gell? Ah, dann, dann, dann, da kann dat funktionéieren, gell? Dann huet och jiddereen iergendwéi och Loscht, een deem aneren ënner d'Äerm ze gräifen, Absolut, absolut. so, ne?
Das war ja.
An
jo mir si lo natierlech bei 2023 wou den Album da kënnt, Army of Darkness si mer grad, mir sinn zwar e bëssen ofgeschwäift elo, mä dat ass hei och näischt Anormales. Wat, wat kënne mer eis vun Army of Ghost erwaarden? Ech mengen du hues et punkto Genre e bësse gesot, wou wat wat do eragefloss ass an esou. Gëtt warscheinlech och e bësse getourt duerch d'Ländche géing ech emol hoffen, ne? An CD, Vinyl? Ja. Fleit?
Ah, okay. Yes, yes.
Cool. Cool, cool, cool. Äh, wärt mor eng TD äh, eng Release-Party machen. Mhm. Mir kucken do lo eben nach d'Location ze fannen. Scho lengs all äh, riets bëssen ugeruff. Mhm. Kuck mal. Bands hat mor scho gut wie prett, äh, wo gi Cool. Okay. matspillen. Cool. Cool. Dat halen eis wann wann et souwäit ass, richteg. Kucken och elo grad fir de Cover Art Design eben an ech sinn och schonn, mär sinn och mega Fans vu Vinyle kafen an CD kafen, och einfach Underground Bands ze ënnerstëtzen. Ech war och nach ëmmer esou, ech hunn ëmmer CD kaaft vu Bands, déi déi net esou bekannt sinn, fir deenen och einfach ze soen, hei, wow, dat Album ass cool, rau, esou eppes hunn ech nach net an der Kollektioun, zack, kaaft, fäerdeg.
Mä ech soen dat och ëmmer, ech mengen, kaf, kaf lokal. Mhm. Eng, eng, ech, mëttler, am Ufank natierlech, wann du net schaffe gees, hues nach kee Geld, gell, Ja. dann, dann, dann ass et limitéiert, gell, mee elo, e, egal op wat fir engem Concert, lokal, wou mer sinn, Mhm. ech mengen, fir dech ass et net anescht, dass wann du et nach net hues, dann ass esou e klengen T-Shirt vu Serpent Bite, wier jo och net schlecht, ne, an da gëtt sech halt nach ee kaf, oder eng Vinyl vun, äh, vun Echosex oder esou, also, jo. Dat muss awer sinn irgendwéi. Ma ja. Dat gehéiert zu, zur Pflicht vun engem äh, Mettler zu Lëtzebuerg. Richtig, Ich muss richtig, soen, ja. gell.
Das war wahr. Mir och wann een so äh, CD keeft oder so lo d'Vinyl einfach fir fir d'Lyrics do mat ze liesen, dat ass einfach zum Beispiel bei King Diamond, dat ass e gutt Beispiel, den huet jo praktesch ëmmer e Konzeptalbum. Ja. Den ech einfach gär Lidd zu Lidd einfach matzeliesen, dann si sou vertieft a kann een sech dat ganz bildlech virstellen. Ja. Dat fan ech affer mega. Och den Artwork dann, dat ass och mega wichteg denken ech. Genau, genau, da weess een a welchen Universum sech dat ganz ofspillt. Jo, ech fannen dat e bësse schued, datt am digitalen Zäitalter, wou mer jo awer elo definitiv sinn, säit etleche Joren, gëtt net vill Wäert dorop geluet an dann ass et ëmsou méi schwéier och fir Leit, déi dann wëllen eppes no bausse bréngen, ob eng Vinyl ass oder e Poster an deem Thema, ech weess net, ech, ech, wéi s de gesäis, da hänkt esou munches, gell, dobaussen hänkt och nach ganz e Koup. Dat, dat muss awer sinn, fir sech an deem Universum, wou déi Band wëll eriwwerbréngen, do erëmzefannen a vläit dann och nach sou hidden details ze fannen. Ech fannen, dat ass, dat gehéiert dozou. Dat muss, dat muss gemeet ginn. Ja, richteg, richteg. Ja. An ech gesi grad, mir hunn et scho bal gepackt, géing ech soen. Scho ganz vill geschwat, mir sinn och allen zwee scho bal erdréchent hei Well ech e ganz schlechten Host sin. Ech mengen däi däi Téi ass scho bal eidel. Deen ass eidel, ja. Deen ass eidel, da gëtt et Zäit fir nozefëllen, mee dat maache mer. D'Taass ass awer flott ha.
D'Taass ass flott, jo esou eng esou eng gëtt et och nach. Dat ass vu Kaméidi, Cola. Jo, jo dat wäert deemnächst och dann, ech halen d'Daumen, mee iergendwéi hunn ech Problemer Leit ze fannen wou gewëllt sinn dat ze maachen, mee bon dat ass en aneren Detail, dozou komme mer elo nach. Wann s du esou eng ze vill hues, da so mer Bescheed. Maja nee, dat ass dat ass d'Idee, mee ech hunn se nach net, dat ass alles a Verspéidung, esou wéi dat iergendwéi, dat war jo. De Begrëff vun 2022 an 2023, Délai de livraison, dat ass d'Wuert vum Joerhonnert, mengen ech, gell? Dat a Corona, gell? Et schwätzt soss keen méi iwwer dat, mä Liwwerketten ass ganz schlëmm de Moment. Mee bon, dat ass eng aner Problematik. Jo, ech géing soen, mir hätten et gepackt. Ech soen e grousse Merci, dass s de hei waars. Ma Merci, dass ech och konnt kommen an un denger Sendung deelhuelen. Ëmmer gären. Et huet mech gefreet an ech hoffe bis deemnächst dann am Ecker. Wann d'Album vläit erauskënnt, da kann ee gären kann een nach eng Karte. Ëmmer wëllkomm. Mir maache keng Limit elo, dass dass d'Leit net dierfe rëmkommen. Gell? Dat ass kloer. Téi drénken. Da kënnst den Téi drénken, genau.
Nee, gutt, domat bedanken ech mech un de Kevin Mischie vu Serpent Bite an och u Serpent Bite natierlech fir d'Interesse a géing soen, mir héieren eis geschwënn.